Se nerġgħu mmorru lura lejn il-perjodu Franċiż. Iżda qabel nagħmlu dan, ejja nagħtu ħarsa lejn x'kien qed jiġri f'dan il-qasam qabel ma ġew il-Franċiżi f'Malta. Fi żmien l-Ordni ta' San Ġwann, insibu diversi ġurnali barranin jiċċirkolaw fost il-poplu letterat. Fuħut minnhom kienet ukoll tissemma Malta. Aħna dejjem ngħidu illi u ngħidu tajjeb illi l-ewwel gazzetta f'Malta, l-ewwel perjodiku f'Malta bdiet toħroġ mal-ħakma Franċiża f'Malta, jiġifieri għandek il-Journal de Malte illi beda jiġi pubblikat matul il-perjodu Franċiż. Imma dan ma jfissirx illi ma kellekx gazzetti, naturalment gazzetti barranin, li kienu jiċċirkulaw f'Malta. Żgur li kellek. Avolja ngħidu kellek il-litteriżmu qawwi, avolja ngħidu l-poplu ma kienx jaqra, imma madankollu, Gazzetti perjodiċi kellek ukoll. Jiġifieri ehm, kellek il-ġurnali Taljani, kellek ġurnali Franċiżi, tinsix. Malta kellek l-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan u dana kien ordni kosmopolitan, kellek kavallieri minn diversi pajjiżi fl-Ewropa ehm, u dawna kienu jridu jżommu wkoll aġġornati ma' dak li qed jiġri f'pajjiżhom u fil-kumplament tal-Ewropa. Iġveri, kellek minn daw il-gazzetti għanna kollezzjonijiet mhux ħażin tagħhom, per eżempju, appuntu, fil-Biblioteka Nazzjonali. Normalment fejn hemm il-kitba hemm ukoll iċ-ċensura. Kienet teżisti f'dan iż-żmien? Ċensura kellek żgur, jiġifieri inti dejjem kellek kellek żewġ livelli ta' ċensura. Kellek ċensura fuq livell fejn hu pubblikat il-ġurnal. Jiġifieri inti għandek l-awtoritajiet Franċiżi, l-awtoritajiet fl-istat Taljan partikulari fejn hu pubblikat, ehm, l-awtoritajiet Spanjoli, eċċetera Illi dawn qabel ma jkun pubblikat il-ġurnal għandek proċess, għandek mekkaniżmu ta' ċensura, dik li ngħidulha ċensura preventiva, qabel ma joħroġ ix-xogħol. Sewwa? Ħa imbagħad għandek ukoll iċ-ċensura fejn jitqassam dal-ġurnal, jiġifieri inti jista' jkollok każ fejn ġurnal illi għadda minn proċess ta' ċensura, ġurnal illi dik il-ħarġa partikulari ma kellhomx problema maċ-ċensura nazzjonali tal-pajjiż, dak il-ġurnal ħareġ imma f'pajjiż partikulari fejn tqassam, fejn inbiegħ, hemmhekk hekk kellek problema. Jiġri, jista' jkun, pereżempju, illi dal-ġurnal wasal Malta, pubblikat l-Italja, pubblikat Franza, għal xi raġuni Il-Gvern tal-Ordni f'Malta ħass illi dal-ġurnal ma kellux jitqassam f'Malta. Jiġifieri għalhekk kellek dawn iż-żewġ livelli ħa nsejħulhom hekk ta' ċensura possibbli. Fi żmien il-Franċiżi twaqqfet gazzetta bl-isem ta' Journal de Malte. Din kienet gazzetta ppubblikata mill-awtorità Franċiża f'Malta. Fiha nsibu artikli bil-Franċiż u bit-Taljan. Il-Journal de Malt huwa importanti ħafna f'aktar minn f'iktar minn kuntest wieħed. L-ewwel nett huwa l-ewwel gazzetta, l-ewwel ġurnal illi huwa pubblikat f'Malta bl-iskop speċifiku illi jkun ċirkolat Malta. L-importanza tiegħu hija illi inti għall-ewwel darba għandek il-gvern, il-gvern tal-pajjiż illi qed jipprova jikkomunika mal-popolazzjoni b'mod regolari permezz ta' ġurnal. Fit-30 ta' Ġunju ġie ppubblikat il-prospektus għal dan il-ġurnal. Li għajtek, u sa naqra, il-prospektus ta' ġurnal eh, li għajtek. Permess ta' dan il-ġurnal il-poplu ikun jista' jitgħallem u jikkomunika ma' popli oħra. Jiena ukoll x'kellu jkun il-kontenut, jiġifieri artikli politiċi, imsejħin nouvelles, aħbarijiet, ċoe, il-liġijiet prinċipali Franċiżi, id-deċiżjonijiet ta' direttorju esekuttiv relattivi għal Malta, speċjalment dak li jirrigwarda il-kummerċ u l-industrija, id-deċiżjonijiet ta' diversi kapijiet f'Malta, artikli li jittrattaw dwar l-istruzzjoni pubblika, eċċetera. Il-Journal de Malte ma kienx ġurnal indipendenti fis-sens modern tal-kelma, jiġifieri il-Journal de Malte kienet pubblikazzjoni tal-gvern, tal-gvern Franċiż. L-idea warajha kienet illi idaħħal l-elementi Franċiżi fil-pajjiż. Jiġifieri inti fil-Journal de Malte Prattikament qatt m'int se ssib kritika, qatt m'int se ssib diskussjoni vera kif nifhmu f'kuntest ta' ġurnaliżmu modern. Ħa ssib aħbarijiet, aħbarijiet ħafna b'mod partikulari Franċiżi, il-vittorji, l-akkwisti, il-kisbiet Franċiżi fuq il-kontinent, xi aħbarijiet dwar l-iżviluppi tal-Gvern Franċiż f'Malta, Imma, jiġifieri, essenzjalment dak li ħa ssib, m'intix se ssib xi espressjoni ta' xi opinjoni ħielsa, kif addirittura lanqas m'int se ssib fil-gazzetti li ġew wara tal-bidu tal-Ingliżi l-istess ħaġa, jiġifieri inti għandek ħafna, hawnhekk qed nitkellmu fuq materjal ta' propaganda aktar minn ħaġa oħra. Jibqa' l-fatt imma li dan huwa t-twelid tal-pubblikazzjonijiet ta' forma ġurnalistika f'pajjiżna. Dan il-ġurnal kien ippubblikat b'żewġ lingwi, bil-Franċiż u bit-Taljan. Jista' jkun li jekk inħarsu lejh fil-fond, nibdew nifhmu aħjar kif kienet il-ħajja, il-kultura u anke l-lingwa f'Malta f'dan il-perjodu.
Il-għan li kellhom il-Franċiżi meta ħarġu dan il-ġurnal kien illi Minn Malta jagħmlu Franza żgħira biex ngħid hekk, li Malta tiġbaħ il-Franza kemm jista' jkun, speċjalment fl-ideali ta' Rivoluzzjoni Franċiża. U xtaqu allura illi jsir tibdil anke fil-ħajja ta' kuljum. Biżejjed ngħidu illi il-belt, it-toroq tal-belt, ħafna minnhom toroq ġiġibu l-ismijiet tal-qaddisin dawk kollha ġew eh, replaced bil-bismijiet eh, oħra. Bħal ngħidu aħna l-Pjazza tal-Libertà, Place de la Liberté, kienet il-Pjazza San Ġorġ. Illum għada teżisti, jekk wieħed ħares sew eh, triq teżorerija fejn biblioteka, eh, għadem tider eh, rida legalité patrimonju ta' l-ħallona Franċiżi. Il-ġurnal da Malti ftit jirrifletti dak li kien għaddej fis-soċjetà Maltija ta' dak iż-żmien. U dan għaliex il-għan ewlieni tal-ġurnal kien li glorifika lil Franza u li l-Maltin jirrealizzaw illi huma issa qegħdin tajjeb kisbu l-libertà u l-ugwaljanza u bis-saħħa ta' hekk ukoll huma ħelsu mill-madmad tal-ordni. Ta' min jgħid illi dan il-ġurnal kellu ħajja qasira ħafna. Beda wara mingħajr data l-ewwel numru dan kien hemm għaxar numri minn numru wieħed sa numru għaxra. L-ewwel numru beda mingħajr data però jgħid illi wara il-festa tal-14 ta' Lulju, il-festa nazzjonali Franċiża, u eh, l-aħħar wieħed kien f'Settembru. Issa eh, minn daw l-10 fil-fatt hemm tlieta minnhom it-tieni wieħed, in-numru 5 u n-numru 9 li huma neqsin. u li l-istoriċi jaqblu illi dawna ma ħarġu qatt u dan għaliex in-numru wieħed jispiċċa fil-paġna numru 8 filwaqt li n-numru 3 ikompli fil-paġna numru 9. Mela dik hija prova. Eh, u l-istess l-oħrajn eh, in-neqsin jiġifieri ma ħarġu qatt. Eh, mela kif diġà smajna dan il-ġurnal ġi ippubblikat b'żewġ lingwi bil-Franċiż u l-kolonna l-oħra tradotta bit-Taljan u dana biex jinħoloq eh, il-ħan li għal jiġi miktub, jiġi miktub biex jiġi moqri. Dak iż-żmien il-Maltin litterati kienu jitkellmu u jiktbu bit-Taljan. Din kienet tradizzjoni ta' żmien il-Kavallieri li għal dak iż-żmien kollha li damu li damu hawnhekk lingwa franka ġo Malta kienet it-Taljan. Mela allura kien neċessarju li jkun hemm din it-tieni kolonna. Fis-sittijiem li dam Malta Bonaparti għamel ħafna taqlib biex Malta tiġi kemm jista' jkun viċin tal-ideali tal-Repubblika Franċiża. Għamel ħafna tibdiliet, waqqaf kummissjoni ta' disa membri u fir-ras tagħha poġġa lill-ex eh, Kavalier li kien Commander u Grand Cross eh, u kien anke teżorir tal-Ordni u li jismu Bosredon Jean de Bosredon Rancijatt. Mela, Bonaparte regola wkoll id-dmirijiet u id-drittijiet tal-Maltin. Fost dawn kien hemm l-ugwaljanza, ġifiri eh, kulħadd kien ċittadin. It-titli nobiljari spiċċaw u kulħadd kellu ċans jimxi l-qoddim bis-saħħa tal-mertu u tat-talenti li kellu. Kienu jieħdu wkoll inkonsiderazzjoni kemm dan l-individwu kien jaqbel mal-ideali tal-Repubblika Franċiża. Abolixxa wkoll l-iskjavitù. U fil-ġurnal numru 7 interessanti li hemm riferenza għal fatt li 500 skjav Musulman ġi meħlus u inkambju ġew meħlusin xi Maltin li kienu skjavi fl-Afrika ta' Fuq. Mela dik hija referenza dik hija xi ħaġa li nsibu fil-ġurnal u tirrifletti il-soċjetà ta' Malta ta' dak iż-żmien. Ħafna mill-Maltin ta' dak iż-żmien ma kinux litterati. Allura għal min kien intenzjonat dan il-ġurnal?
Mela, l-isem sħiħ tal-ġurnal huwa Ġurnal de Malt. Fej nazzjonal, politik, moral, kommerċjal e, e litterer. Nazzjonali, politiku, morali, kummerċjali u letterarju. Ġifiri, eh, hekk kellu jkun, però da naturalment il-fatt li ħarġu ftit numri dan l-skop kollu wiesa daqshekk ma ntlaħax. Wara li tajna ħarsa lejn l-isfond storiku u kif twaqqaf dan il-ġurnal, issa ta' min nifmu nanalizzaw il-kontenut ta' dan il-ġurnal. Aħbarijiet internazzjonali, inti Il-kuntest tal-Ġurnal de Malt huwa il-gwerra fl-Ewropa. Iġveri inti għandek il-gwerra għaddejja għal snin twal 20-25 ehm, sena ta' gwerra bej Franza u ħafna mill-pajjiżi oħra Ewropej li mhumiex lesti jaċċettaw ehm, il-Revoluzzjoni Franċiża, mhux lesti jaċċettaw laqqas lil Napoljun bħala il-Kap tal-Istat fi Franza iktar u iktar il-policy espansjonistika Franċiża li kellek dak iż-żmien. U allura dan ħajkun kollu rifless f'gazzetta bħal ma kienet il-ġurnal Demalt niftehmu. Il-ġurnal Demalt ma kienet xi ħaġa unika fis-sens kellek ħafna pajjiżi oħra illi kellhom il-ħakma Franċiża li kienu maħkuma mill-Franċiżi illi kellhom l-istess ħaġa. Issa, sib ta' ħbarijiet, mela għandek ħafna ħbarijiet dwar vittorji Franċiżi li qed iseħħu fl-Ewropa, wieħed irid janalizza ħafna drabi kemm huma veritieri, ħafna drabi iva, kultant le, imma essenzjalment inti għandek il-glorifikazzjoni ta' Franza fih dan. Eh, l-istess ħaġa fil-kontest lokali, iġveri inti għandek ir-riformi illi qed idaħħal Il-Gvern Franċiż, riformi ħafna minnhom li naturalment l-idea kienet li jimmodernizzaw anka l-pajjiż. U allura għandek ir-rapportaġġ dwar dawn ir-riformi fil-ġurnal de Malta. Fil-ħarġa numru 6 nsibu r-raġuni għaliex it-truppi Franċiżi żbarkaw f'Malta. L-ordni ma ċċettax il-vapuri Franċiżi, li l-vapuri Franċiżi jidħlu jieħdu l-ilma minn bajjiet differenti, tat rifuġju lill-Franċiżi eżiljati, kienet kontra Franza u dan għalkemm kien hemm Maltin, kemm Maltin u kemm Franċiżi dwar il-kawża Franċiża. Jumejn wara l-iżbark, il-Kavallieri ikkapitulaw u bekk l-ambizzjonijiet tal-Ingilterra u tar-Russja sfaw fix-xejn Ingħataw aktar aħbarijiet dwar ir-rebħiet Franċiżi fl-Italja. Dan qiegħed fil-ħarġa numru sitta. Kif nafu tajjeb, il-Maltin malajr xebgħu taħt il-Franċiżi. Ikun interessanti naraw jekk dan it-taqlib kienx rifless f'dan il-ġurnal. Kif beda l-irvell tal-Maltin, iġbi qed nitkellmu aħna f'Settembru 1798, il-ġurnal De Malt isu bil-mod il-mod jibda Inin, jibda inaqqas sakemm sakemm jispiċċa fix-xejn. L-idea donna kienet illi l-ġurnal anka jitqassam fl-irħula, jiġifieri għandna rekords pereżempju illi tant numru ta' kopji ntbatu f'irħula fi bliet u rħula differenti f'Malta. Meta beda l-irvell, il-ħarġiet li ħarġu wara l-irvell, iva, jirriflettu u jitkellmu fuq l-irvell, jitkellmu fuq l-irvell naturalment b'mod mill-lenti Franċiża naturalment, jiġifieri inti għandek isma' il-Maltin li ġew imxewxa, il-Maltin li ġew żgwidati, kontra dak li qed nippruvaw nagħmlu aħna għall-ġid tagħhom, għall-benefiċċju tagħhom, għar-riforma tal-pajjiż, imma l-problema hija li l-poplu hemm barra, l-poplu mhux tal-Belt imma l-poplu tal-irħula, qed ikunu żgwidati illi wassal biex iqumu kontra dan kollu li aħna qed nippruvaw nagħmlu finalment għall-ġid għall-ġid għalihom. Ġeneral.
L-iżvilupp f'dan il-qasam kien wieħed notevoli. Fil-perjodu Ingliż insibu diversi ġurnali, fosthom Folio d'Avvisi, Largo u Il Cartaginese. Twaqqfet ukoll il-Gazzetta del Governo di Malta.
Mat-tmiem tal-ħakma Franċiża, reġa' nlik taqliba oħra, jiġifieri Malta għaddiet fi żmien qasir, fi żmien prattikament ta' sentejn, għaddiet minn tliet gvernijiet differenti. Il-Journal de Malte kien waqaf qabel ma tkeċċew il-Franċiżi minn Malta. Meta l-Ingliżi daħlu l-belt, ħadu wkoll fidejhom l-istamperija. L-istamperija naturalment kienet il-belt, l-istamperija tal-gvern, l-unika stamperija li kellek Malta, u parti ovvjament mir-rebħa mill-akkwist ħansejħu hekk tal-Ingliżi kienet ukoll l-istamperija. L-Ingliżi ukoll irrealizzaw il-bżonn illi jużaw l-istampa U l-Ingliżi bdew joħorġu l-gazzetti tagħhom ukoll. Din id-darba gazzetti bit-Taljan biss, filwaqt li l-Journal de Malte kien bil-Franċiż u bit-Taljan. Gazzetti illi, ħa ngħidu hekk, jiġifieri qisu għandek l-oppost tal-Journal de Malte. Jiġifieri l-Journal de Malte huwa l-ġurnal pro Franċiż, kull ma qed jagħmlu l-Franċiżi huwa tajjeb barra minn Malta u f'Malta, dawn il-gazzetti Ingliżi tal-bidu, ħa nsejħulhom Ingliżi għax pubblikati taħt il-patroċinju tal-Gvern Ingliż f'Malta, imma bit-Taljan, għandek Folio d'Avviżi, għandek Largo, għandek il-Karta Ġinese. Prattikament ma tantx hemm differenza bejniethom. Format żgħir, U dawna xogħolhom kien illi jagħtu propaganda did-darba anti-Franċiża, totalment l-oppost illi kellek illi kellek qabel. Jiġifieri l-iskop ta' dawn il-gazzetti kien appuntu il-villifikazzjoni, ħa ngħidu hekk, ta' Franza, ta' Napuljun u l-glorja tal-Ingilterra. eċċetera U għandek l-istess, jiġifieri għandek aħbarijiet speċjalment aħbarijiet ta' barra minn Malta, is-suċċessi tal-Alleati, is-suċċessi tal-Ingliżi, pereżempju f'waħda minnhom f'waħda mill-ħadit tal-Kartaġineżi hemm rapport pjuttost dettaljat tar-rebħa tal-battalja ta' Trafalgar. U għandek il-bastimenti u għandek id-dettalji kollha, naturalment, daw ħafna drabi kienu jkunu meħdin minn gazzetti barranin imma wkoll pubblikati pubblikati Malta. L-iskop ta' dal-gazzetti ma kienx biss illi jitqassmu f'Malta imma anki illi jiġu esportati ehm, għall-Italja. Jiġifieri għandna dokumentazzjoni li turi illi daw il-gazzetti ehm, numru minnhom kienu jkunu esportati bħala propaganda anti-Franċiża fl-Italja. L-evidenza tal-Maltin f'dawn il-gazzetti mhijiex mhijiex wisq. Ehm, l-iktar persuna li hija marbuta ma' dal-gazzetti kien il-ġurnalist Taljan Vittorio Barzoni. Vittorio Barzoni kien jgħix Malta, kien imqabbad mill-Ingliżi li kien kien anti-Franċiż ħafna, u allura kien ideali għall-Ingliżi kellu esperjenza fil-ġurnaliżmu u kien ideali l-Ingliżi biex jieħu ħsieb dawn il-ġurnali. Ġifieri ħafna drabi il-moħħ wara il-ħarġiet ta' dawn il-gazzetti kien appuntu Vittorio Barzoni. Apparti dawn il-gazzetti, Vittorio Barzoni ppubblika wkoll għadd ta' kotba, ħafna minnhom stampati Malta, ppubblikati Malta, anti-Franċiżi mill-iżjed. Jiġifieri din kienet persuna li kienet ideali għall-Ingliżi fis-sens li dan kien Taljan, allura seta' jikteb bit-Taljan kemm għall-poplu Malti letterat li l-unika lingwa li kien kompetenti fiha kien it-Taljan, kif ukoll għall-udjenza fl-Italja. U bħalma l-gazzetti kienu esportati, anki issues ta' daw il-kotba ta' Barzoni, numru minnhom kienu jkunu esportati wkoll lejn l-Italja. Wara dawn il-gazzetti li ma tantx damu, ġifieri għandek l-Argo, Fogli Ravviżi, l-Argo, Cartaginese, il-Gvern Ingliż f'Malta jibda joħroġ il-gazzetta uffiċjali tal-Gvern. bl-isem Gazzetta del Governo di Malta, li mbagħad iktar tard evolviet u saret il-Malta Government Gazette, Gazzetta tal-Gvern ta' Malta, hija gazzetta li qed toħroġ sal-lum, hija l-eqdem gazzetta appuntu li għandna li għandna Malta. L-idea tagħha kienet li tkun il-gazzetta uffiċjali. tal-Gvern. Madankollu, peress li qabel l-1839 ma kellekx il-libertà tal-istampa u ma kellekx ġurnali oħrajn, allura kien l-uniku ġurnal f'Malta, kultant kien jintuża wkoll għar-reklamar, għall-bżonnijiet, ħa ngħidu hekk, fuq livell individwali. Wara l-libertà tal-istampa mbagħad il-gazzetta tal-Gvern iktar assumiet ir-rwol uffiċjali, bħal kif nafuha llum, bħala l-gazzetta proprja tal-Gvern bl-avviżi, bl-informazzjoni tal-Gvern. Naslu fis-sena 1839, sena importanti ħafna fl-istorja ta' Malta, sena fejn seħħet il-libertà tal-istampa.
Mela, fl-1839, wara ħafna taħbit min-naħa tal-Maltin, Camillo Sciberras, George Mitrovic eċċetera, biex il-Maltin jingħataw il-jedd li jesprimu ruħhom, naturalment dak iż-żmien bil-kitba stampata, ma kienx hawn il-mezzi ovvjament ta' komunikazzjoni li hawn illum, il-Gvern Ingliż finalment ikkonċeda l-libertà tal-istampa. Ġifieri mill-1139 il-qudiem f'Malta essenzjalment inbidlu żewġ affarijiet. Għandek It-twaqqif taċ-ċensura, jiġifieri iċ-ċensura, dik li ngħidilha ċensura preventiva, waqfet. Allura inti jekk inti trid tippubblika xi trid tistampa xi ħaġa, m'għandekx għalfejn iġġib il-permess tal-awtorità qabel imma tmur għand l-istampatur u jistampalek dak li għandek bżonn. It-tieni, it-tieni aspett kien illi jingħataw liċenzji biex jinfetħu stamperiji privati. Jiġifieri L-istess, sa dak iż-żmien l-unika stamperija li kellek kienet l-istamperija tal-Gvern, li kienet tmur lura għall-1756 fi żmien l-Ordni, fi żmien Pinto, jiena dejjem inħobb ngħid hija l-eqdem dipart, probbilment l-eqdem dipartiment tal-Gvern li għandna Malta, għax tmur lura daqshekk. Mela, inti għandek il-ftuħ tal-istamperiji privati. Fil-fatt, xi wħud minnhom tal-bidu nett fetħu ftit qabel, inti ġieli tiltaqa' ma' materjal stampat Malta bid-data 1838, mhux 39, u dik ġrat minħabba li l-Ingliżi kienu lesti li ħajatu l-libertà tal-istampa u allura kkonċedew illi ċertu stampaturi jibdew jaħdmu anke qabel. Ma allura inti għandek żvilupp importantissimu, f'daqqa waħda Malta Qed jiġu stabiliti stamperiji naturalment għall-bidu l-iżjed fil-belt, imbagħad fil-kottonera, fl-erja urbana, fl-erja fejn ukoll għandek l-iktar klassi letterata tal-Maltin, iżjed tard ħa jinfirxulek ma' kullimkien. Wara l-libertà tal-istampa, insibu għadd ta' ġurnali Maltin miktubin kemm bil-Malti u kemm b'lingwi oħra, li sfortunatament m'għandniex kopji tagħhom. Mela, għandna wkoll numru ta' gazzetti li ma nafux x'nafu bihom għaliex jissemmgħu fil-polemiċi ħafna drabi għax il-gazzetti l-antiki li kellhom karatteristika naturalment wantaw spinta enormi lill-ilsien, lil-letteratura u lill-alfabett Malti għax fihom ġew sperimentati wkoll alfabetti differenti tal-Malti. Imma kienu wkoll mezz naturalment li jtuk l-aħbarijiet. Kienu wkoll showcase ta' x'kien isir fit-teatru f'Malta. Jiġifieri ħafna mit-teatru li kien iseħħ f'Malta kien jiġi reklamat, ikun hemm artikli, reċensjoni, kritika ħarxa jgħajru 'l xulxin f'dawn il-gazzetti li ta' dak iż-żminijiet. U mbagħad għandek ukoll, mhux il-Facebook tal-lum biss li għandek il-gossip eċċetera u ċ-chats, għandek ukoll theddid pereżempju Fil-gazzetti jgħidlek, eh, Sur Cassola, rajtek miexi strada stretta jiena ta! u int għandek il-familja, daw issibhom fil-gazzetti, daw il-battuti u kienu ħorox, eh, ġifieri jinsultaw 'il xulxin mhux ħażin. Nagħtik eżempju ta' xi tnejn jew tlieta li m'għadhomx magħna. Per eżempju, it-Trumbetta. It-Trumbetta kien każ ta' gazzetta ta' żewġ żgħażagħ, kważi parallela ma' dak li seħħ f'Malta ftit tas-snin ilu, żewġ żgħażagħ li kkritikaw bl-aħrax kumpanija tat-Teatru ta' Sardinja u da għamlulhom libell. Għamlulhom libell, għalqulhom il-gazzetta, marru l-Qorti u da weħlu l-ħabs. Għaliex ik- ġiex żgħażagħ għaliex ikkritikaw lil dil-kumpanija. Di gazzetta li m'għadhiex teżisti imma nafu biha għaliex naturalment gazzetti l-oħrajn irrappurtaw il-każ. L-użu tal-Malti f'dawn il-gazzetti huwa importanti għal kif bdiet tiżviluppa l-lingwa Maltija. Di tat spinta, kif għedna, anki lill-ilsien Malti, għax kien hemm min beda jikteb bil-Malti, imma mhux biss kien qed jikteb bil-Malti, imma kien qiegħed ukoll jipproponi, apparti b'xogħlijiet letterarji ħafna, l-aktar l-aktar minnhom poeżiji, imma qed jipproponi wkoll alfabet għall-Malti, ma kellniex aħna alfabet biex nikbu bih. U allura kellek nies differenti, Francesco Vella, Salvatore Cumbo, George Percy Badger, daw kollha qed jipproponu, u ħafna oħrajn ta' ġifieri, qed jipproponu alfabeti differenti f'polemika xi kultant bejniethom, u kien hemm għad min pereżempju, ftit imma għadu qed juża l-ittri Għarab, għall-ilsien Malti bħalma kien uża Tezan eċċetera, Regole per la lingua maltese, fis-snin, fis-sekli ta' qabel. U għalhekk allura kellek dil mhux biss li inti qed tagħmel propaganda għall-sistema alfabetika tiegħek, imma inti wkoll qed tipprova tippopolarizza. U biż-żmien allura almenu ġiet stabilita regola li l-Malti għandu jinkiteb b'ittri Latini. Dika diġa kienet kisba grazzi għal dil-kwantita ta' gazzetti li bdew joħorġu b'alfabett Latin u mbagħad min ikollu sinjal dijakritiku mod, min għandu sinjal dijakritiku ieħor u hemmhekk il-ġdid. U allura dan kienet din kienet bażi tajba ħafna biex imbagħad l-Għaqda tal-Malti fl-1924 stabiliet l-ilsien Malti, l-alfabett Malti li mbagħad kellu jsir dak uffiċjali li aħna nużaw illum fl-1934.
L-iżvilupp tal-gazzetti u l-ġurnaliżmu huwa ta' importanza kbira fi ħdan is-soċjetà. Huma l-ġurnalisti li jirrapportaw dak kollu li qed jiġri fil-pajjiż sabiex in-nies tkun infurmata. Fil-programm li jmiss se nħarsu lejn kitbiet dwar Malta ta' vjaġġaturi barranin, fosthom Ivan Forey. Għal darb'oħra.